Chibaiule, Speak Up Podcast Episode seven hun kan lo thleng let ta. Kei hi Jason Khiangte ka ni a, Certified GX Trainer ka ni a, ka bul a mi hi. Kei hi Zari ka ni. Aw, Zari i dam tha em? Dam tha e, i dam zo maw? Aw, dam tha e.
Chuanin, nia, han lut nghal mawlh mawlh ta mel a, Zar, enge tunah hanin nangmah a i education background tlem a zawng mai no hrilh thei ngem? Aw, tunah tak hian kei mah hi MZU-a Physics Department-a Research Scholar ka nia. Ka research area hi Astrophysics a ni a, Data Analysis leh Theoretical kan khawih a. Chuan a hma lampangah chuan College hi Saint Anthony's a Shillongah ka kal a, Masters hi Don Bosco University Assamah ka kal bawk. A hmahan niat zari hi niat tam tak chuan kan lo hre lo mai thei ta. A hmain hmun dang velah te eng nge gym, gym velah han lut nghal thawr ta ila, a hmahanin fitness hi eng nge i tui nghal nge, eng nge an ti nge an lo chho chuan dan teh kha zir. Anthony Sack College ka kal zawh khanin IIT a luh ka duh vang khan IIT coaching tur khan ka kal ta Delhi ah khan. Chuanin khati hun ah hian kan coaching kha i ten velah kan start a, one velah kan bang mai zel sia. Hun awl kha a tam lutuk a, tihan room ah te kan awm a, khua lum se a ninawm lutuk a.

Hei enge mi tam takin tunah han IT te IEM te kan lo en lo tawh ta. Tah han enge in zir nasa em? Hei engtinge lehkhai zir dan tlangpuiin min han hrilh thuak thuak thei em? Aw chu coaching chu kan kal ta a rei lutuk lo ta class ka pali panga vel kan nei ta one hour each ang chi vel khan chuan ka haw hianin keimah te enge darkar kha te khan relax phawt a chuan chhun ah khanin enge physics lampang ani ta chawh chi te enge derivation te ani ta kha kha ka khawih nghal ve mawp mawp ta chuanin Tlai lamah chuan in refresh nan chuan aniang chu ni leng ka ti ang a room a in kuk tap hnu khan ih gym chu ka kal ta thin ta chuan chan lama ih dinner te ei zuah te dinner kan ei tlai ta nine ah te kan ei ta khatiang te khan in lehkha chu ka zir chhun zawm leh thin. IIT ni leh i an lo khan maw eng ber subject kha entirna IIT exam khan subject hrang hrang kha awm ve ta tawh khawp tak khan eng line ber ngen ang mah i tum ber? Chu physics chu a ni deuh tak mai. Aw ok ok.

Eng nge one mark question ang che khatiang a nih tawh thin avang khan ka inbuat saih ve nasa ang reng khawp mai a mahse kan han exam kha i eng nge in prepare nasa chung chung khan a har ve deuh avang khanin i result an chhuak kha one mark in ka tling ta lo ta kha kha stress kha khan stress kha min pe nasa ve lutuk ta chuan chu eng nge A tling chhe la piau u i nan tih ang chi deuh kha a ni hle ta. Ava ui awm ve tawh rawh, one mark lek kha chu ti rawh, eh han belh deuh zeuh thei se tha tur nia ti rawh, one mark lek kha chu han inngaidam thei se chuan ti rawh, ai ti a han lut tlang mai tur mahse nakin ah nia Pathian em rate pawh ni mahna ta rawh hei tuna mi mcu a kal a hei enge tuna ni leh ah education a kan la no tawh ta sa sa ta mcu ah han ni leh tuna i subject lak a hi midangin an ti ve tuem an la ve tuem te mai la Mizo hian hemi A, enge tuna i thil lak hrim hrim hi zirchhuak kan awm tawh em? Nge Mizo ah kan awm tawh hrim hrim em hmain? Aw, chu chu i sawi ang deuh khan kan sawi zawm lawm a, Pathian remruat a nihna kha. IIT ah khan ka tling lo, tak ami vang khan Assam Don Bosco University khan ka lut a, a tirah chuan ka phur chiah bik lo. Mahsengin ka han kal kha Astrophysics hi ka duh ber a nia, Faculty Physics Department ho khan Astrophysics kha an lo tui lutuk a. Khatiang lam driven deuh hlek ang kan department pawh kha alo kal ta. Chutah chuanin Astro workshop te kan nei thin ta. Chutah chuanin IUCAA, International University for Astronomy and Astrophysics, no, Inter University Centre for Astronomy and Astrophysics a nih chu. Kha mite nen khan workshop kha kan nei thin ta te chang kha kan inhmelhriat ta. PHD scholars te tur hi chuan Ayuka kal tur hianin eng nge tu pawh kan welcome reng tih kha an sawi nasat lutuk a ni ta, an mahni workshop organise kha vawi hnih vawi thum vel kha ka attend hman a masters ah khan. Chuanin khat atang khanin PHD Astrophysics chu tih ngei ngei kha ka duh ta, ka first option kha test pur en nia chuan i interview tur pawh khan min call a ni written ah khan kan through tawh ta. Mahsengin ka chhungte khan i hetah awm ve tawh lan ti sia. Chuan MZ deuh ah Astrophysics a awm si lova ka ti a. Mahsengin hmun dangah in awm rei tawh a hetlamah ti rawh kha min tih ve vang khan nu leh pate thu awi kha ei hriat chung chung khan kan ti tlang ta. Chuanin Sir Mala tunah Lunglei College a thawk kha mite nêngha kan inhmu fu ta hlo kha mi khanin eh. MZUI Astrophysics chu awm chiah lo mah se research interest a dah hi lecturer pakhat a awm a, chumi chu biala a tia kan han inbe ta. Chu a background kha astrophysics kha a nih chiah lo a, condensed matter a ni ta. Mahse in rim taka i thawh dawn chuan i risk kan la dawn nia a ti ta. Chuan Enge ka duh ber a nih vang khanin riskhlak kha ka huam ta, chutah chuan in kan han ti ta tawp ta chuan Ayuka chu kan zu be pawp ta. Chuan ta khan Professor Ranjiv Misra kha kan bia a, ani chu chu Guwahati vela ka awm laia rawn kal thin chu a ni ta. Tikhanin a lo rem ti lutuk a, ka go guide atan kan hmang ta. Chuanin Astrophysics hi MZU ah atang chuan tuman la awm lo a, Mizo ah chuan mahni lawkhanin Remruati, hian a zo a, mahse Guwahati University changah zo a, ani chu Theoretical Astrophysics a ni ta, keini hi Data Analytical and Theoretical Astrophysics kan ni ve leh thung ta chuan chu chu kan zawh theih chuan Mizoram University chang chuan a hmasa ber tur chu Astrophysics ah chuan a ni ve ang. Hei a first time na tur tur a, ahh ila ngaihawm hun ila ngaihawm nge tum kum nge na tum vel i zawh theih ang? Kum minah hian zawh chu kan tum a. Precept pawh hei thla leh lawk turah hian kan han dah chhin a, Pathian rin rama tih chuan kumin ah kan zawm hman ang. Ok ok.
Chuan i ni leh IT i kal ta, i tling lo a khata han i chhin a hei zawh sawi ta, mental breakdown kha i nei ta, tawrh stress vel kha kha in tinge i i in rawn fight chhoh dan. Chhe chu mi tam tak hian tunahan mental breakdown hi kan nei nasa tawh ta te mai ang maw. Chu chu two thousand seventeen ah khan a ni ta, eh, means no no no I Two thousand Two thousand fifteen ah zawk aw fifteen ah khan ka exam ta chuanin chu ka haw a ka rilruah hnuah lutuk a nih chu chuan mahsengin tah khanin kan venga mi hianin gym vel kha min sawi hmuh leh ta Delhi ka kal hnu chuan chuah chuan BHE show ah khanin ka va join ta kha khanin hei enge kan rilru hah ngaihtuah tut tut tur kha physically khanin min physical exertion hmang khan

IIT ka tling lo hriawm tihna zawng chuan ka physically khan ka ti chhuak ta vek a ni chu gym ah khan. A pawimawh khawp mai tur a chu chu nia. Workout hi nia pakhat ah chuan kan lo sawi thin a hma episode hmasa te pawh a pawimawh khawp mai nia hei mental breakdown atan te leh hei eng nge zan ente nan insomnia tunlai phei chuan insomnia te tam tawh ta insomnia te nei em nangmah khan. Insomnia tak hi ka nei lo a keimah chu mahse ka stress hian in I stress sleep pet chi chung kha ka ni ta, ka mu reng zingah pawh ka tho che ka mu hil leh a, chanah pawh ti char char kha hei during the day ah pawh hei short naps ang chi kha ka neih zel a ngai ta, a tui chu ka hre thiam lo hetiang insomnia te ka nei lo chuwai mental enge khatiang breakdown i nei leh nei lo ka hre lo nia ta rawh tun lai ah chuan in insomnia te kan nei nasa tawh ta, hei hi enge nangma i hmuh dan hrim hrim I nge tunlai thalai tam tak ina insomnia kan neih chhan a i hmuh dan lam a i hmuh dan hrim hrim. Aww enge insensitive a nih kha chu ka duh miah lo a mahse a hmasa ber ah chuanin i sawi ang chuan nasa deuh a gym a kan kal a kan hah tawng kawng hi chuan hmuh theih lo hi a awm thei chiah lovin keima tawn ah chuan a niin ka hre ta leh bakah zing thawh hma bawka gym kal bawk hi chuanin eng emaw ni chenah chuan mut theih loh lakah hian min puiin ka hre ta. Mahse chumi baka enge mentally a help enge midang help lak ngai ang chiah kha chuan sawi theih chu ka nei miah lo a. Mahsengin keimahni hianin eng emaw ni chen hi kan tih ve thei hi a awmin ka hre ve. A dik ve khawp mai nia tawrh. Work stress relief nan chuan nia hei gym kal Kan sawi nasa ta, gym kal te pawh chhal tuk ta, chumi bakah hei home workout ang chi te pawh hma pawn kan lo sawi tawh ta. Ahh home workout ang chi te leh hei eng nge thil activities hi han ti hrang ta ila, hei a na nan nature te pawh Mizoram te chu i hrang a, hei tlang ram te kan nei ta khatah te khan walking hei tlang lawn mount hei holiday velah te tlang han lawn zuai ta ila, a mawmawh hei fresh air pawnah te zing han tho hma ila, Facial te han dawng vel a kha tiang a ti kha nia. A tha khawp mai kha mi ahan nia insomnia tam tak kan neih chhan te pawh ki pawh ka hmuh dan chuan pakhatah chuan kan che tam lo ka ti mai tun laiah chuan hei i hreng a in tin in scooty kan call tawh tel a hei enge two wheeler hi kan nei vek tawh ta ni chu tun laiah chuan enge kha kha enge dawr ho te hei minute nga lek kal thei na pawh khan khi a kal ai chuan scooty han tlan zung zung maw hete han ti zung zung te kha awlsam ta nang scooty i khalh tur aw. Aw khalh tho. I enge hei i hmang nasa em themel hei tawi te te kal nan nge i fitness i en lo zawk. Tawi te te kal nan hi chuan scooty ka hmang vak lo hei MZU kal nan hian a ni deuh mah ta veng chungah pawh scooty hi an hmang nasa mahse ngin a theih chin chinah chuan kei a kal hi. I keima keima chuan ka duh zawk. A dik khawp mai teh rawh ania hei enge tunah chuan biakina te kan inkhawm dawn ta a hma ke a kan kal chau chau peih te kha tunah chuan in vengah pawh ni tho ka ring a scooty hi bag in kawtah hian a ding fer fur tawh mai ni ti mai ang maw motor ang chi te motor hi chu nia a chhina hi chuan Tlem a kum upa deuh tan chuan motor te a han chuan te kha ngai ve thin ta ka tiang kha chu sawi aw hriselna in chen lo ta sawi theih vak a ni lo ta mahse nia tam zawk tha lai a a bik in enge two wheeler hi kan hmang na sa leh bak ah nia zana nichin a in sawm nia kan sawi ang deuh khan zana mut theih lo hi tam zawk hi chu kipawh ka hmuh dah i sawi ang deuh tho in a Kan activities hi a tlem lutuk maw? Mobile phone te kan khawih nasa a, computer hma te kan thu nasa a, eng nge hei youtube te kan en a, hla te kan ngaithla a maw? Hei eng nge eng eng mawni han hmehchhuah zung zung tur phone ah han a tam tawh ta a ni maw? Tian hei awm hmun mai mai pahin tian kan en lo ta. Chulai chuan eng nge hei kan date lai te pawhin an lo tih thin ang khan lehkha zir dawn chuan mutthi chhuak ngawih ngawih ang tih ang deuh ang khan eng nge insomnia tam tak nei te pawh hi hei eng nge a han mut theih lo chuan lehkha te han chhiar ta ila maw? Bible te emaw lehkhabu tha hei lehkhabu tha tam tak a awm ta kha tiang te kan tui zawng eng pawh ni se chu han chhiar tail a kha tiang ah te khanin kan mut theih phah i ring ve tho em kha tiang zawng te pawh khan. Ring ve khawp mai a chuan chu keimah hian a tak hian a lang ve tlat a maw hei enge ka work out loh lai ang chi ti hian mut hi har ka ti ve deuh hlek thin a enge taksa han chak loh ve deuh hlek lai a work out loh zeuh zeuh te awm ve thin ta leh buai lutuk ve deuh a, kan kal hman loh. Kha nghangah te khanin ka hah tawk lo a nia an ka ti deuh ta, zanah hian han mut mai a har deuh a. Mahse gym ka kal a, enge engkim ka pek hi chuan enge mu thei loh hi ka nei hmang lo. A dik khawp mai nia tawrh gym han kal a, han chauh hnap a, han workout, weights training te emaw hei enge weights peih kher lo tan pawng cardio hrang hrang maw lam ang chi te leh hei enge hrang hrang gym hrang hrangah te Kan neikual tawh ta, bikin emaw Sarah te pawh hi a bikin kima class kan sawi lawk anga, kima han zumba leh strong nation tih vel te ka la ta, chuan aerobics class te pawh kan nei a, MMA ang chi boxing class ang chi te pawh a awm ta, tiang te kha hei eng nge gym ah te pawh in hei gym hrang hrang RB RB ah te pawh sawn nei a ta rawh MMA te pawh chuan eng nge hei elite ah te pawh aerobics te MMA class te leh Gym hrang hrang gym pangai ho hi chuan nei deuh vek nge sia group class ho emaw chu chu han kal kual vel ta ila in bul tin ah han gym hi awm tawh ta ti mai ang hei han work out ta ila hei enge zan mut theih loh ti hi chu tam zawk hi chuan kan mut theih phang leh bak ah nia sawi leh sawi hnu a then hi chu kan awm awl leh lutuk a hei vah hanin kan muhil thei lo te han ti hlawm maw hei screen time a tam lutuk te pawh a maw kha kha nia hei screen time in a sawi tak ah chuan tun lai hi eng nge mi tu pawh ti mai eng naupang atanga puitling hle nge an hei screen time hi kan nei nasa ta hei eng nge i hmuh dan hei screen time aiin eng nge hei lehkhabu lo chhiar dawn te ila novel te pawh ni tho ta se hei eng nge an novela te pawh kan type chhuak zung zung ta kha kha eng nge nangma i suggestion hei eng nge i hmuh dan a tha Nge tha lo i ti ngeh ang ting e? Aw, thatna chen hi chu awm a, thil a ti awlsam em em a. Eh, a bikin keimahni angah pawh chu research thil ah kan khawih ah te pawh leh workout lampang pawh phone atanga en hi ka nei nasa ta, workout eng nge a variation chi hrang deuh ang chi te kha hei IG ah te a lo awm vek ta, awlsam lutuk a nih chu. Mahsengin i mahni hianin hemi hi inven ve hi a ngai lutukin ka hria a, chhan chu naupangah phei chuanin keimah pawh eng nge research chu ka va ti lem lo mahsengin, Ka niece te ka nephew te anga kan en pawh hianin phone khawihna sel tuk or laptop anga te pawh screen hma awm tam lutuk hianin thlua hi a ti chawmawlh keimah sawi dan hun kan aa deuh u thin ka hria a. Chu chu naupang ah pawh hian aw. Nephew leh ka niece ho te pawh maw screen time an nei loh hi chuanin an nu te hian screen time hi an siam sak thin a. Khami an nei loh hi chuan tlampuiin hei eng nge an mahni hi. Ah an free leh lutuk chuan hei eng nge i suing deuh in an awm thiam lo ka ti dawn nge an mahni hi an ni deuh hu an be dawn ila hei an en lo thiam lo aw leh bakah hei eng nge kan date lai chuan ti ve leh ka la ang ila hei kan date lai te chuan outdoor play hei eng nge tlai ni kha chuan thian ho a han in fiam maw kawng pui a han in fiam vel te kha awm ta hei phone te a lo awm lo ta tuna te chuan technology sang tawh engkim kan hmet chhuak zung zung tawh ta

Biruksia a vawi dan ber chu games atangin te hian in do eng emaw ni an ti ta nia, hide and seek kan ti mai ta hei tunlai naupang ho chuan hei in biruksiak ang si maw ka ti ang te hi kan te lai chuan in dehchan ang si te maw ka ti ang si te kan uar thei lutuk ka in hum vak vak ka ti ang te kha aw a ti khawp mai physical physical activities hi naupang ah han kan ti tlem tawh khawp mai ka ti chu chu vawiin ah. Nia, hemi kan podcast hma chiah hamvuain ah hianin Genesis English School tih Bethlehem ah khuan kan zuk kal a, ka thianpa nen hianin an mahni hianin eng nge hei i class lo la teuh a, min lo ti a, kima han dance lampang ka khalpui, ka thianpa hian HIIT ang han khalpui ta maw i ka hmuh mai mai vuain ka first day a ni ta, ka experience ve mai mai chu a eng nge naupang Hi enge kan en lo tawh lo hei, tlema naupang deuh kha chu an la harh vang ta, tlema u deuh hlek kha chu tlemin hei enge an mahni kha an hah hma ka ti. Hei ti mai ang, activities an ti tlem tawh tuk a, hei an mahni hi kan tet lai lalin kan za zek zek zia nen a, class four, class five ni vel chuan hei enge mahni tawk ah ti mai ang maw kan nel te bul hrim hrim ah pawh kan za zek zek ta, khatiang kha hei an za zek zek lo ka ti dawn nge hei an mahni kha hei an la inthlahrung deuh chu thu hran lo ni ta se hei An hah hma tawp a nih chuan mahni kha maw hei eng hian an lo nasa tawp a chu chu ahh hei eng nge screen time vel kan sawi tak ah chuan hei screen time hi an hmang nasa ve thei an ni pawh an lo sawi chu tunlai covid naupang te mai ang maw tunlai covid hi hei eng nge rawn an lo chho hi recover chho hi hei eng nge covid hun lai kha chuan ti tur kan nei lo mi tu pawh kha kan hman tawp hei inah kan tho a kan hman nghal em em a maw ka tiang kha a ni vek. Ta, chu chu hei eng nge ni pawn Covid naupang hei eng nge recover chho mek lai an la nia an ti a, ni pawn tlem chuan a buaithlak ve deuh an ti a, chu chu nia Covid kha an min vaw chhe ve em a, aw a bikin naupang phei chu hei inah awm tir tawp khan phone te kan lo hawi tir nasa tawh ta ka tiang khan ni ta. Chuan ni leh zar i wait i training in maw han ti daih tel a, training hian eng nge nuam i tih entirna a then chuan cardio a bikin hmeichhia hi a tlangpuiin eng nge gym an rawn kal ta an tlan ringawt zel ta wait te ka chawi duh lo ka sek ka hlau ten ti ta hei eng nge i ngaih dan nangmah eng nge i training dan tlangpui continuous ka eng nge gym ka kal hi two thousand eighteen atang khan a khat atang khanin Ka zin te, ka dam loh zeuh te loh chuan chawlh nei loh hian ka kal char char ta. Six times.
Aw six times. Chu chu a tirah kha chuan weight loss duh vanga kal ka ni ve phawt ta. Chuan weight te kan han loss kha eng nge kal regular na nana chuan eng nge goal dang kha goal dang kha a lo awm ve leh zel ta ni chu chuan a next ah kha chuan hei gym a awm than na nana chuan kan hmuh than kha han tone up deuh te kha nalh kha ka ti ta riau a. Chuan khatiang tu khan ka kal ta weight te khawih a. Enge a tir a siklo tih vel kha keimah hian ka nei lutuk hran lova umm a mawi ka tia kei chuan a then chu hetia kan physically a kan han in enge keimahni duhthlanna a ni ve nih chu kan physical appearance kha kan thlak ve thei a khami ah khanin enge kan theih pat tawp kan chhuah ve tur a niin ka hria a mawi lo han in tih deuh ang che te hei enge ka dul a kiar e tih ring ringawt te kha kei chu a healthy lo ka tia dul a kiar a kan sawi reng ai chuan Workout mai ila kan diet te control mai ila tih kha ka ngaihdan deuh a nih chu. Chuan nia i suih kha dik lutuk a hmeichhia tam takin ka thian te leh ka hmelhriat te pawhina gym ka kal tih an hriat a, min zawh nasa chu seki hlau lo a mi min ti thin a. Hlau nang a mawi ka tihnaah ka laia ka lo ti thin a. Enge Mipa tan chu a ni bik lo. A chhan chu hei kan enge chu ka sawi ang khan sek tur hian in enge chan lak angai nasa duh hmeichhia phei chu kan sek mai mai thei lo. Enge mipa aiin a let tam taka kan work out angai sek tur chuan leh consistent deuha kan work out angai bawk ta. Kha khan i enge healthy body leh khatianga physically a fit tawn tak tur kha chuan in Kan tei Mark a ngaih zia kha ka hmu ta, chuvang chuan ka tia ang body nei kha chu kei chuan ka ngaisang lutuk ta, chuvang chuan hmeichhe tan pawh khanin cardio tih pawh a tha mahsengin cardio plus weight te kha han khawih ila kan mawi phah zual dawnin ka hre deuh. Ni leh namah han nih leh cardio nge weights i combine tina min awm a, eng nge i workout dan tlangpui i kal dan tlangpui in. Tlangpui chuan tun hnaiah hi chuan ka han in change ve leh deuh lek a, mahse a nawlpui a ka tih chin dan chuan

Chuan tikhan ka tlan phut a, chumi zawh push pull in ka kal deuh hlek ta, push ah khan enge shoulders leh khatiang khan ka then leh ta, chu chu one hour velah ka khung ta, chuan cardio leh abs vel hi half hour ah ka khung bawk ta, khati khan time mumal nei deuh hlek ta. Half hour stop kha weight training kha pawh.

Ni kha ka duh a, ei enge keimahni chhungkua chu han sawi ta tawp ta ila hmeichhia kan tam zawk ta, chutah chuan enge ka pa te koh reng ngai lo tur te leh midang mipa kan cousin te puih na dir reng lo tur khanin hei enge kan chak ve tawk ang a, gas la tur pawnga chak ve tawk ang a. Chhuti chu gas bur hnih pawh i char zo ang a, i char zo tawh em gas bur hnih te pawh? Ka la tum lo hrim hrim. Nia ta rawh. Ta tak a na nia, hmeichhe tan pawh hanin weight training hi hlauh lo tur a nia. A bikin nia in cut duh tak tak hei eng nge ka cher duh emaw ka thau duh hei ka ka lian ve deuh duh tih tan phei chuan cardio ringawt hi chu nia a tha lutuk ta a ni mahse cardio bakah khanin weight chhang khawih khanin taksa ha a in turn up ve ta kha khanin eng nge kan muscle te a rawn nan lo ve ta kha khan min ti mar ve ta kan taksa te kha maw chu chu A tha ka ti khawp mai kha mi kha nia mipa pawh han nia ka weight mipa hi chu tlangpui nia hei enge gym kan kal ta ahh weight sang khawih tlangpui ta cardio hi chu treadmill vek a tlan mai ang ta tam zawk hi chu a ngam pei lo ta mahse kha kha a pawimawh ve deuh chu mipa tan pawn cardio hi chu tih tel ve tho tur maw kar kha ta pui hnih khat tal han chuan weights nen pawh chuan changkawp khan pian a siam leh zual ta chuan ni leh enge thil dang leh daih. Kan lut daih teh le workout piah lamah enge inveng chhung velah te cushion velah te inhmang viau in ka hria chu chu enge min han en lo sak zuai thei em? Hmang viau teh ah khan aw coach nah chuan nihna leh chanvo neuh neuh kha alo awm ta, YMA lamah pawh sub committee tih leh hei khuar in kal ang kha an ni deuh mai ta, i ka theih chin chin ah hi chuan tih ve zel chu ka tum a. Mahsengin hetah hianin ka thianpa sawi ang deuh a nia, ih kan sawi nasa thin a, kan discuss nasa thin a, zirlai ka la nia, research scholar ka la nia, a ni pawh eng nge midang te pawh zirlai tam tak na nei tawh te pawh improve duh te kan awm ta, exam la pe mawlh mawlh te. Khang tang khanin kohhran khawtlang a in hman kha theih loh tawp a ni bik chuang lo, mahse tah chuan kan huaisen a ngai ta a, eng chinah nge boundary kan siam ang tih kha. A na zawh a enge a nawl enge a engkim a ni chu a engkim a tel kha a thei ve lo chuvang chuanin engah nge ka tel anga eng chin hi nge ka cut ang tih kha mahni chhia leh thu hriatna hmang khanin enge kan in break off ve deuh kha a ngai ka tia boundary kan siam loh chuan tumah khanin nan chu i tel nasa leh kha i zir a lo chawl rawh min rawn ti dawn miah lo kan tel nasa puh leh khanin min phut zel dawn enge kha a thil tha lo pawh a ni chu ka ti chuang lo ta mahsengin takhan Eng nge cheng chu lehkha ka zir a ngai, cheng chu chumi ka mi ka ti a ngai a, ka tel ve thei lo tih a mi sawisel pawh huam a kan tih kha a ngai a. Mahse min nawlpui leh hi mit eng nge mi pangngai chuan an lo hrethiam ve mai e, min lehkha zir a ngai a, a engkim ah tel thei lo teh hi. Aw. Chu chu nia i fak awm ka tih ve deuh na chu ka han fak zuai ang a zari hi a hei eng nge khati Kohhran khawtlang vel a in hmang chung a hei eng nge PHD tipa khaw Kohhran leh khawtlang ah la in hmang thei ta leh gym te hun te la in siam ta kha kha engtin nge hei kha mi zawng zawng kha mi tam tak tan chuan i suiheng deuh han tih har ve ta ni kha kha engtin nge i hun tlangpui engtin nge i split dan hei engtin nge i i i han lo dan maw i I chhen hran dan. Chumi hunah chuan ka gym anga, chumi hunah chuan khawhar in te emaw hei a nen a, kohhran leh khawtlang anga phei chuan keini te pawh ni tho ta hei enge kohhran vel te pawh committee hrang hrang mang pawh ni tho anga in awm ve anga chu chu committee ah te neih te anga a awm ta khatah te khan enge i kal kim vek thei em kal loh theih chang te awm em hei yma ah nang phei chu i lo awm tel zui bawk sia chu chu enge harsa thin em. Aw chu sawi ang te chu a tir chuan in ka struggle na se lutuk a ka mental health pawh na tuar sawi tawp mai ang ka stress na se lutuk a nih chu ka mi ah khan kalkim vek duh bawk si aw kalkim vek duh bawk si leh ka zir ngai bawk si gym duh ve bawk si in chhung ah hmeichhia nih chuan in chhung a chet ngei ngei hi kan tih tur ding ka hre ve bawk sia khang zawng zawng nen khan a harsa ve ang reng lutuk a. Chuan mah sengin kumin atanga keipawh ka zir tan chho chauh a nih chu. Amah kha chuanin hei tih tih tel tum nasa lutuk avang khanin rilru hrisel lo thleng khan min ka put a. Mahse kuminah chuan ka tel vek loh pawhin a pawi chuang hleinem tihna rilru kha enge ka ti lui ve ta deuh a nih chu chuanin. Ka routine pawh ka zingah eng nge seven to seven thirty inkar velah alo tho ta, tho hma lutuk bik lo ta ka ka inchhungah te eng nge intihfai te khan kan start phawt a, chuan MZU kal hun insiam hun te kha time kha ka inpek zel loh kha chuan a next leh tih tur kha a effect ta zel a nih chu. Chuan tikhan MZU ah ka kal a, eng nge a pangngai a tlai a gym ka duh chuan three to three thirty inkar velah ka haw ta. Chuan tikhan ka gym a, chuan inah khan ka haw hunah chuan chum te chumi tihzat te kha alo ngai leh ta. Ka mi pang khan gym ah pawh one hour fifteen minutes velah hianin ina min lo chhawk tu dawp loh chuan tiang ah khanin one hour fifteen minutes velah ka in khung hram hram ta. Chuan tikhan kan chaw te kan han en thleng te kan han sil leh a, hmanhmawh deuhin ka in bual a, chuan ka in khawm a nih loh chuan committee te tikhan a ni leh ta. Chuan zanah hianin Ka chauh lutuk loh chuanin ka hna te ka khawih leh ta. Mahse a chang chuan chu MZU zu kal tawh zawng zawng nena ka tiang zun zun tih khan enge chauh hi lo na ve deuh tawh thin ta. MZU phei chu thui sia ta rawh. Ka kawng ni sa zawng zawng tun lai bo ruak zawng zawng nen phei chuanin enge hei ruah ni te sa nasa thei mai sia tun lai phei chu chauh thlak dawn lutuk. Chu chu nia nia a fak awm khawp mai kha kha ka lo tia a chhan chu mi tam takin hei eng nge kohhran khawtlang a inhman ah pawh nia a sawi ang deuh khan in inhman chin tawk hi thiam hi ngai ve ta inhman lo tur chu ka ti miah chuang lo ta inhman tur chu ni lutuk mahse lehkha zir ti buai lova inhman thiam kha a tha a chuanin a chu i an lo ang deuh in hun tam tak chu eng nge hei nia i hun neih te min an lo ta hei eng nge lehkha zirna hun te pawh zan a inhmeng rei thin em ti daih teh ang. Mut kha chu problem ka nei miah lo ta, mahse chu min rei zan leh min rei loh zan te pawh awm ve tho. Mahse in ka chauh viau hi chuan in chu ei kha mam mut daih te pawh a awm a. A lo theih lo em ztiu atanga han haw phei chuan tawrh a hla ve ang reng sia. Kalkawng journey hi thui ve sia tawrh em ztiu phei ka chu. Ni sa thei sia tun laiah phei chuan nia engtin nge hei i kalkawng ah enge tui hal huam huam te nei ve thin em? Hei ei tunlai ni sat dan hi a rap thlak mai sia.
Ahh nei em em rih lo tunlai chu chu keima taksa hi in take care ve deuh deuh a ka duh ama chuanin ka in push nasa lutuk a nih chu ka help ngaihtuah lek lo khan chu chu tunlai chu chaw te ka ei tha tawh a chaw te ka ei tha a chuan tui pawh ka inhnem a. Kha khan in eng nge nge lup lutuk kha chu min fight off pui ve mai e, tui in nasa khan. Ti daih la, thil dang daih tuna ka rilru alo lang thut chu skin care routine vel te hi i ti nasa ve thin em? Hei a chhan chu tam tak chu hmeichhe tam tak chu eng nge hei an pumpui te leh maw hei an taksa chhung han a pawn lampang hi kan in nu luk em em ta ti tawp mai ang maw hei hmeichhe tam tak a bikin mipa pawh ni tawh tho ta i nu luk lo tur kha tui in a ni miah lo i nu luk tur chu ni lutuk tho a mahse hei eng nge Workout lem lo a hei skin care te ti vak vak ten awm ve thin ta ni kha kha enge nangmah i ti ve nasa em skin care lampang te i uar ve tho em? Ti ve tho tho maw mahse in enge tam deuh deuh ang hi chu ka ti peih chiah lo kei chu i englo zawk i kan kalna a hlat em avang hian in Hmai hi Rinai hian a lo fai lo duh maw khami a tih fai chung kha ka kha effort ka pe nasa deuh hlek a. Fai tha se moisturize tha ila a ni deuh mai ni sia. Umm. Hmai te leh eng nge kan taksa te han tih mawi duh chuan hmasa berah chuan taksa chhungril han fai phawt se ei leh in te han in luhluk ngil a, maw tui te han in chhai la bikin tunlai phei chu nisa chha sia eng nge nisa ropui sia chungi vang chuan ORS te hi han in tam ta ela maw khatiang ah te han a pawimawh lutuk ta dehydration lakah te veng ta mahni ah pawh khan in mithi kha an awm a ah dehydration vang a thi khan e eng nge kha ha dehydration tih deuh tawp khan e eng nge san niang aw hak a lo tia Chhan chu enge tui in tlem vang nge niang a, enge kha kha pawh engti nge dehydrate khan engti nge an lo theih maw a maha la naupang hmeichhia kum sawmhni leh pali nge hnih hnih ti vel a mahni mi ta la maw chu chu nia hei enge tui te in tam ila ORS te leh tiang chi maw tui tui hi in tam ila pawimawh ber ta number one ah chuan Chuan dehydration lakah chuan ORS te han in leh ta ila. Chuan nia skin care chu nia a hei enge zan ber a te chuan tih chu tha lutuk ta ka sawi sel miah lo nia. Mahse chumi hma chuan han workout a han enge taksa te han siam a han en lo phawt aw. Kan thlan hian thlan nasat hian hmai hi a mang dul. A dik khawp mai chu chu. Kan lo se che.
Tui in tam em?
Tui chu ka inhnem ang ring le keimah hi eng nge zun kawng velah problem te nei thin ka nei avang khan tui chu ka inhnem a i zan lamah hian ka inṭha ngam lo zawk ka inhnem lutuk hi ka tho ngun lutuk thin a. Zan lamah chuan nia ta rawh mut dawn a tui hian in nghek kha chuan kan zung ngun leh lutuk se anga ta rawh a pawi dawn a tu mu hman lek lo a zuh tho kha awm ve thei a ta rawh chuanin nia hei eng nge. Thit, i buai se a hei enge tuna i suing deuh khan hei hun kha a in dawt deuh zut zut zut ta a ni. Khata han i ei leh in vel hi engtin nge i in maintain in dan? Chu ei leh in hi ka ama ngai pawimawh lo ve lutuk a nih chu sawi tawp mai ang. Ama chuan dietician te pawh ka rawn a, an tih anga han tih chang pawh kha ka nei a nih chu ka follow mahse chu hun ka nei lo thin a zingah hian ka tiah anga han siam tur te khan hun kha awm lo thin avang khan in, Ei loh ringawtah te an ka tlak nasa ta, ei breakfast ka ei lohna te kha rei tawh a nih chu mahsengin chu chu tun hnaiah ka taksa khan a tuar ta, chuvang chuan tunah chuan breakfast pawh skip tawh lo ta, tlem te tal ei hrim hrim leh chawi kham apiang hian fruits hi kan ei hrim hrim ta, kan chhungkaw tih dan hrim hrim a ni ta, fruits kan ei a, chuanin i tunah chuan pangngai takin breakfast ka ei a, chuanin i MZU ten hi chuan tui kha a nih leh char char a, lunch pangngaiin ka ei a, chuanin I fruits te a theih chuanin englo a haw tlai haw ah te kha ka ei leh ta. Chuan zanah dinner pangngahin ka ei leh a. Khatiang khan i mei eng nge thau aw aw meal pangngai kha vawi thum vel ta chuan snacks ang hi a chang changin ka ti lutuk lo a mahse tunhnai chu i. Ei leh ina insum loh kha ka duh rih le, kan workout theih tho chuanin i enge a chang chuan kan workout nasa calories kan lo burn nasa ta kha taksa hianin enge ei leh inhrisel kha alo mamawh ve ta kha kha kan in deprive bawk chuanin gym kal eng ang mai la kan hrisel chuang lo chu chu ka experience atang a ni ta ka ei leh in sum lo tih ah khan mahse nang chu e healthy tho ang a aw chu chu aw healthy ka ei chu pawimawh tho. Yes nia tur aw ei leh in insum lo tih ah khan. Kan thil ei hi pakhata chuanin eng nge hei kan hre lo ta, chuan an chau te kan lo ei ta, hetah khan engzat calories nge awm ang maw, engtin nge an kan maw, an kan na tel te hi a pawimawh khawp mai a, hei eng nge tel kan a bikin restaurant ah hanin engtin an chau te kan lo ei duh nih chuan mahniin inah han an insiam chawp ta ila hei mawm lutuk lo ten maw restaurant vel ami hi chu a tam zawk hi chu ti mai ang eng nge an tel hi an hmang nawn leh thin ta ni kha kha tel rius rius hi tha lo ta. Khami khanin taksa hrisel na ta hana thlen pui thei ta. Chutah chuanin maw sawi an sawi leh belh an sawi belh leh lawk ila. Yes yes yes ero. Kan order hianin i a mum kha ka duh lo thin a vang hian bracket ah hian a mum lo tih min ziah sa thin a. A mum lo tih hian lo ziah sa chu chu an lo thli fim leh thin thin a. A mum lutuk lo hi chuan an rawn ti ve thin hei restaurant fel pangai tha pangai angah hi chuan a then chu thil mum ei nasa kha keimah hian ka feel thin ta eng nge eng nge. Mut chhuak nguai nguai ang chi te ka tiang ka awm thin ni chu khang a awm khang ka ngaih hi tha thei lo ta chuvang chuan in ei leh in ah pawh kan eina hmun te hi a thianghlim thlan thiam ve ngai restaurant ang ah te pawh maw leh enge junk food ang chi te leh keimah pawhin noodles ka ei nasa lutuk ta hma khan Kha kha a lo hrisel lo ve khawp mai a, kha te pawh a thlah a, eng nge a oh. I sawi deuh chuan noodles ke pawh ka duh tawp ta a ni chu mahse hei a package ah hianin a calories zat hi an ziak thin ta a, a calories hi lo tam thei khawp mai i lo en thin em chu ka hre lo ta a, junk food pakhat en en a, an uaua pack khat hi lo en ta ila pack khat hi chu tlampuiin. Tunah chuan a te tawltu kan kham lo ti mai maw? Engmah tham a ni tawh lo ta, pic hnih te kan lo ei duh ta khatah hianin enge calories kha a content a kha a lo tam tawh lutuk ta. Leh kha kha kan workout leh tawh lo si kha chuan hei enge kan lo thahpui a, ka dul a kiar maw, ka thau lutuk, ka en lo lutuk tithe awm ve thei ta. Mahse mi tam takah han thau thei miah a lo che a hrim hrim. Eng pawh ei a che a hrim hrim te in awm ve leh tho ta. Kha mi tan pawng khan in workout te chu nia a pawimawh lutuk tho. Aw hei chu keimah pawng ka mit ngeiin ka hmu tawh a nih chu. Che er lutuk thau thei lo in tih mahse regular deuha workout a rawn in tone up te body rawn in build vak te kha a theih ve tho. Chair chhe tak taka ni ka hmuh te chu hei A nalh duh hian leh nghal a chair atanga han in bal kap chho hi maw? Thau atanga in cut thlak a hi chuan chair atanga in build in bal kap chho hi chu pian chu siam a awl deuh a maw? Ti mai ang hei. Kemahni ah pawh a chhan chu enge ei leh in ah pawh tlem in hei in sum lo deuh in ti mai ang maw? Calories te pawh enge kan tlem in kan en lo ve thei deuh ta, kan taking te pawh tam ve thei deuh. ta. Nen ni chin a i sawi ang deuh han restaurant fai na lam pangkhei rawn sawi ta. Ta han nia a pawih maw ka tih deuh chu aah a bikin Mizoram ah han hei enge aah hma pawn podcast hmasa te pawh kan lo sawi tawh tho ta. Mizoram hi hei enge fai na lam ah han in chan lak kan la ngai i ti ve ang hnung ah han. Kan ngai nasa khawp mai hei hi a chhan chu Literacy level ah te en ila Kerala nen te khan a indawt ten kan awm ta masingin literate hle si hian kan educated lo thin ka tia thil peih chung changah pawh te an motor a tlan ten eh windows atanga peih mai sa te kan tam lutuk a chu chu hei tunhnai ah kan hmun nei ang chi tlang ang chi ang te pawh han kal ve ta ila a kawr hi a lo awm thin a nih chu thlalak te a ti nalh lo lutuk a leh.
Kha khat eng ang mi zia nge kan nih kha a hrilhin ka hre ta. Dustbin a awm mai loh pawhin kan bag ah te khung rih mai ila chuan leh kuh va ei ta anian i mei zia zu pawh peih ringawt te hei eng nge chuan a han chak te chi chi nei eina han tah ang chi te kha tunlai ah eng nge tissue te miin eng nge kan pai a rumawl te kan pai a kha ngah khan in han ti zeuh mai ila chuan chu Kan ram ania hei bai ram kan nei lo. Keimahnin kan maintain that loh chuanin tumah hian min rawn maintain sak dawn lo. Chuvang chuanin faina kawngah hian ka ka vei ve lutuk a. Hei kan kawrte pawh tunah hei ruahte an sur leh deuh ta a. Hengah te pawh kawr ina hnawhthlak ruih zawng zawng te han ngaihtuah ta ila, hei hi chu. Enge kan kalsa ni a hun ve tawh khawp mai a. A dik khawp mai nia hei puiin chu Rinaiin khua rawn chhe len ta zek se a hei ni chin ahan ni sang a rawn ti viau hna tun deuh lawk khan rual a rawn sur leh vak mai a tawrh a hei tuna Israel ang deuh khan nia hei enge kawr tam tak te pawh tuna ahan enge hei bawlhhlawh kha kan paih khawm a khamawk khawp lai mawni kilkhawra mi kha A rawn hnawh chhuak leng a, hei kawngpui te a block anga leh a rim chhe em em ta kha kha, a in bul hnai tan khan ti mai ang maw kan vengah te pawh ni tho ta hei kawr bul hnai ami te kha main road ah te an rawn chhuak leh ta thin se a kha kha, tifai tu tur kha in bul hnai te leh mi hei kha te lai veng chhung ami kha kan ni leh ta kha kha an mahni tan pawn ti mai ang maw a tuiawm bik chuang lo ni ta ni chu chu a tirah nia kan sawi ang deuh in kawr A awm pawh khan eng nge kan thil eina ha kawrah va paih mai lo in maw dustbin a awm mai lo pawn hei eng nge ip te a te ak tha ta i la a bik in e i suaing deuh in kuva leh meizial a bik tak in kuva leh meizial leh tui bur te pawh a ti tel tang chu te ho hrim hrim tobacco ho sikhar ang te pawh niang chu ti rawh hei sikhar te leh tiang chi Product sim sim han ei ho a, han hmuam sa dah te pawh nen zut sa dah hmuan paih ve ngawt ang, chute pawh a awm thei ta. Tia han nia hei eng nge i ti tlem a tha ka ti kei pawn maw ka tiang te kha, fimkhur a ngai ti mai maw ka tiang te kha hei eng nge i suing deuh in kan hmuh rem chan apiang ah paih ringawt lo in maw. Saw nichin ah ka thiam paih in a a lo status story a lo update ka duh deuh chu khua a lum a a tia maw nichin kha. Tunlai chu Mizoram hi khua lum a, chui vang chuanin lui te pawh kan kal nasa mai thei. Chawngkam ka thiam lo a tia a rawn a thiam ang angin a rawn post a. Chuan i khua a lum a, tunlai pawh khua a lum a, khawngaih takin khua te lum a, lui te pawh kan kal nasa mai thei. Mahse kan thil eina hnu kha maw? Khawngaih takin kawng sirah te paih loin eng nge lui kam te tifai tha ila kan eina te kha hawn leh ila puli thinah a maw a remchang lai a. Paia hei eng nge dah khawm a, nakinah hawn paihna tur mai awm loh chuan hawn leh a, ka ti a, paih nui kha a tha a ti a. Chuan nia fine a kan sawi zo tawh bawk a, tuna eng nge a tawp lam tawp kal dawn ta ila, eng nge mipui a hei nge en a thlirtu te ti mai han lo ngaithla te tan eng nge han chah duh deuh te i nei em? Han chah ve chiang thei chu ka ni chiah a chang lo a, mahsengin ka bei ve deuh pakhat chu i kan thil tih reng rengah Mizo te hi, Talent nei tha deuh kan nia mahse engin thil hi kan ti rei peih lo a, kan ning zung zung a, kan board zung zung a, result hi thleng nghal turah kan ngai ta, engkim ah chu chu apply theih in ka hria, gym kan kal na ah pawh one week kan kal a, kan nalh lo a, kan beidawng nghal ringawt, engmah ni lo weight pawh ka loss lo kan tia, thil tha nei tur hian in hun hi a duh rei a, kha kha eng nge ka business kan ti emaw, zirlai kan ni emaw eng pawh ni se, I kan tih lai hi tih ve ngat ngat kha a tul ka tia tin ni sawiah kan in nghat lutuk te hi i keimah ngei pawh ka ni thin a e kan ni fo a tunah pawh mahse hei hi mi sawi dik tak tak advice te chu lak tur a ni tho mahse ngin mahni hian in enge principle neih te enge mahni enge vawn tlat ang neih te hi Hei hi a tul ve viauin ka hria a nih chuanin eng nge kan nun hi discipline a awm thei lo va i eng nge principle nei lo tawp a ka tiang a awm kha chu chu chu mahni hian in ngaihdan nei a leh thil tih rei peih a pawimawh ka tia chuan a lastly ah chuan i motivational speaker ten an sawi thin kha. We are the average of the five people we spend the most time with an ti a. Kan bula mi te hian keimahni hi min lo effect nasa lut a, chutah chuan mental health ang zawng ah te pawh han hmu hle ta ila. Kan hria kan in surround tir te kha eng nge negative lutuk te khatiang an nih chuan mahni pawh min effect lo thei lo. Chuvangin kan in surround tir tur te chu mi grateful te a tia chuanin passionate lutuk chi te chuanin eng nge inquisitive thil zawt peih chi te chuanin i highly driven leh inspired ho hi kan in eng nge kan in surround tur a ti ta. Chutah chuan keimahni pawh in zawih la kan thian te kan bul hnai mi te an chu chu kan ni ve em tih kha a chhan chu hei a pawimawh ka ti lutuk a i gym ang ah te pawh kei pawh Gym atang thian ka ngah tawh lutuk a nih chu ka tiang anih vang khanin. A tawp ber atan chuanin motivational speaker ten an sawi thin we are the average of the five people we spend the most time with tiin i ta a. Chutah chuanin keimahni kan in surround tu te a zir hian keimahni nun pawh hi a in thlak ve thin ta. Mi negative lutuk bula kan awm chuan kei kan rilru pawh kha hrisel hlei thei thin lo ta. Chutah chuanin i enge kan insurround pui tur tia an sawi te kha mi grateful enge lawmna chang hria keimahni lakah te midang lakah te leh engkimah a maw khatiang te passionate te chuan inquisitive tih te highly driven leh the inspired tih ni ta chung ho chu kan insurround pui tur tih ni ta chutah chuan keimahni pawh in en ila chutiang chu kan thiante tan kan ni em tih te kha enge i inngaihtuah nan a tha ka ti ve a. Le eng nge chirna khaw ngah te gym a ngah te pawh ni tho vang. Gym ah chu kei te pawh thian gym lampang ka lo ngah lutuk tawh ta. Gym han kal peih lo chang te pawh khan khang ho khan in mi khan motivate ve ta. Tin zirna ang kawng ah pawh ni tho ta. Eng nge kan thian te kha eng nge tawngmawi lo lo lun lo ta se zirna lam ngaihtuah lo lutuk a nih chuan or eizawnna te pawh khatiang mai mai awm ve kha awl ta. Chuvang chuan in. Kan thian te kan thlan fimkhur te kha a ngai ka tia chumi thil pathum chu kan han chah ve duh a nih chu. A dik khawp mai nia zari suiang deuh khan kan bula mi te a zir hian in kan zia te leh kan awm dan te a danglam in hei eng nge kan tluak pui ve thei riau ta a nih chu. Chuvang chuan nia thian te leh kan bula mi te thlan fimkhur thiam a ngai a leh bakah mahni theuh pawh in enfiah hi ngai khawp mai chuan Tunah han tian Speaker Podcast chu kan lo zoh dawn anga, i lo hrisel tawk nan Stayfit Kitchen MSR Fitness Centre-ah